Tutam gose One Tam, onye omatiang'ete geko ase ballot naki ekoba? Mbwati moigwa naki amang'ana are iga abosongo. Ee bono. Aye ore Tutam gose One Tam? Inche ndi One Tam, amanyinga. Ee, amanyinga kabisa. Amanyinga ande One Tam. Rutandeka. Yaani emia kwa mia. Ee. Ee, ninche namoagerete ekori namoete last. Namoegete Roho Safi, lakini ase bono iga gaki oborimo na obobe. Oborimo na obobe titari nkwa naende nkwa ase Nyasae. Ee, nimbekirwe omoyio bono iga mbekwe ng'a nkonye enyunde, one time. Nimbekirwe omoyio iga ng'a ng'agakwe, igo ngokwa ase eng'encho kori kori kori no need menye nchandeke. Mbuya ninkwe menye emechando yaye. Now, eranyarekane ng'a amachang'iti ayio etebe. Naki ekoba? Matiang'i ase koba ng'a taiyo etebe, by the way, ase ensemo yane naende ochende aumie ase enkoro yane, ekiagera buna bono iga, in fact ama- nacha bono iga atoke are ase egete igo ngotibrekie egasi ing'ende komotegerera ekiagera nomwana ominto naende nomwana ominto tomwanchete. Igo ase koba ng'a tari etebe, aratogosere buna omogusii. Taibo? Ee, aratogosere sana ekiagera abagusii twamu twerure pi korwa ebinyoro, mpaka omong'ina omogotu ogateba ng'a matia. Igo ng'ache korwa ng'a tari tebe. Mbuya togoteeba naende tebe naende bweka, tomenye ng'a ochiire bweka ogete, na intwe twamwaba gose ng'aki twanyorire intwe omonto ogo ogo tari tokwaneke ime- matuko agochia motu, na gose ntokwaneke. Igo opposition gekoanga esugume. Esugume bweka bakoe engori. Eh? Totekora aria engori ng'aki twamoina anyochi kura isa ano. Aha. Na omwana oito tonyore isa. Isa. Na intwe abagusii tomenye ng'aki nkaitoberete. Eh. Ee, gusii naintwe tomenye ng'aki nkaitoberete ekiagera sometime ndio oche twa- twabura obufara naki. ng'a bagosinye tore abake, abagosinye tokonyara, nini nini. Ase obogima obo nonye Daudi iga agambete, ekero amorora bamwabo barwegete ng'a barenge abanene. Lakini Daudi iga akorosiwa korwa ase ching'ondi iro sana maaaria, gocha koretwa gocha goakwa amaguta ase Nyasaye, Nyasaye omoa appoint, omoyo otaganeri. Igo negesaku kia abagusii naki gake, lakini Nyasaye nabo ararore ng'a ki no, ase eng'encho twachandekire, ase eng'encho amagoso twakorete, bono tokonyeke goetera ase Omwana oito korokwa matia? Matiang'a. Korwa eyemo mpaka ikomi, ire engo eraye Ruto.

etopang'ire ochia korwa bakarokora aria toichire etore laini igaa monto taiyo omonto ochia gocha oyo oiri oyo boigo tokoura naboro okoura na kende na kende nebiombe ntobwate abana ntobwate nkaa aria ebinyoro abanto bakagete naki egasi twagenda nigaa twatagete tochia ribwe tobegete igaa etwatagete omogaso togachia chinsa chiera twandake togende nyomba ee. Aye ore one term gose two term? Inche saii inde two term. Ase ki two term? Ase ase eng'encho omogaramu bwena agiaka ompe. Ruto ngoteema are mara affordable housing nagendererete, estadium twarorire ngochaka ere kwa Gachugari, ebinto biria apromised, nonye emarket, emarket nere igaa igaa Nyambera market negendererete, bono omwana takoiborwa rero naende atare kengima, ebinto ng'ora ng'o goika tobe abafumia. Ng'ora ng'ora? Yes. Aye aye aye, daraja mbili mwanstwire rero.

Omanyete saa eye mbaraichoka buya iga, omanye ng'a ore flag bearer ng'a otari. Bono taraba flag bearer, mbara decide. Ase eside eye ya moino noo Ruto ere nigo aretebe. Lakini iga iga moino ase ofi united opposition ntoramanya ng'a ore flag bearer so that so ntokonyara goteba Matiang'i ngwakera gose tindi komwakera ase eng'encho takaiyo tara ntoramanya gose nere ore flag bearer. Korwa eyemo.

Agotemoka caution lakini takoigeri so encho akoba a controlled by the international markets yes. Bono iga buna tokogamba ore one term si two term. Inche side inde ni two term. Ah aye two term. Two term inde eeh. Igo ogokonyora Matiang'i na Ruto ase ballot ng'o gwakera? Inche Ruto ngoegura. Ase ki? Ruto. Saa eye bagoteba ng'a teri gokora, inche na omokaachi o Kisi, my wife nakorerwe operation, ntumiete saa, nere erusetie omorugi one nyagitari. Egento nagorete namariogo aria agotuma egotieta, lakini saa ekamosokia. Igo bono ingoteba ng'a Ruto ngotema are, inche nao ndasare magega, eh. Igo namatiangi nabete be, mm. Matiang'i bado. Matiang'i rero ase akoba ng'a ngwancha barenge abamura baria ba opposition bache banche bamoe efla eflag pera itakwa sawa lakini batamoeti bado inche noyo nde ase two term yane. Kero okorigereria korwa eyemo mpaka ikomi ire nigo orae Ruto? Ruto nase komoa nkomoa nane. Nane? Ee nane nane. Nane? Ee. Inche nde gwantamu, naende nogosaraga amanyinga aa tonye gwantamu. Esababu gekogera nde gwantamu, economy yabeire enkong'u. Buna epikipiki eye nkogenda igaa, ongosuguma egoika marogoba, ebesa nkobeka amafuta na ebesa nkoenda nere nyomba tegoisana ngosomi nonye na abana. Bono obogima bwankong'eire, nabo ndoche ng'a in fact tware konyora echange. Nabo yarochia koba buya. Be. Eran togekana ng'a opposition yamuire tari Matiang'i okogenda etebe, bambaika omoflag beara, naki ekoba? Inche ndabase goteba goika basirie omoerekeo ase eng'encho ekero toroche omonto oranyare gokonya Kenya ase yaikire ere bono iga, Matiang'i. Baise gotoka ng'a bachorire omonto omong'ao, rirorio bakaba totantani ake, but omonto buna inche bono ndatige ntingoaka nonya na ekura ase eng'encho. Kenya, batutantanire, na Kenya ya bono etagete omonto ogokora egasi eh, buna Ruto abwate chipromise chinyinge chinyinge chinyinge, to agopromise a lot, lakini egasi ya gokora enke goetana ne epromise ere abwate. Ase escale of one to ten, ire ngore aye Ruto? Ruto agokora abe number nane, eh, abwatigwe na abande babere, arabue babere boka. Ase kiagoba eight? Ase engencho akoba ait performance yaye ere very poor performance yaye yabeire ense mono nonya na ekero okorigereria korwa ase oete obogambia ntora enjoy ng'a eserikari nere very strong eh ntora enjoy toroche amang'ana chisarakasi nini amang'ana amange so eserikari yaye nere ense ake regardless ne chika eserikari chinde chia chia chiaetire korwa magega iga iga. Mbuya mono sana endugu. Asante. Ore one term gose two term? Ensemo ki eye omaete? No, I'm talking about presidency bono. Bono abwo omaete tiga ngotebie buna nde iga, Eh, abanto eh. abanto nabange bandoche, Eh. mbare oranyore mbare one time abande mbare two time ndakwana onyore nao ndire obogima bwane karanti gake gakwa ensemo eyio ero otigere pending. Matiang'i atabeti ase ballot, Eh. ning'o orakere kura gose naki akoba? Bono matiang'i aise kobataa bororo. Nonye mbono iga aise koba gose abanto baria buna bare etimu eria bachenchanirie ng'a bono gose nomwao bakunga mukono tari matiang'i, bache iga, nore nonye nabanto baria bagasongereire korora matiang'i ore buna batari gocha, mbagocha nonye, nonye nobotembo bogotoka. Inche bono isiko bang'a amatiang'i taiyo mbaka moiso, kura yane nabo ntaake y'oboprestenti. Turi goaka kura. Yane nabo ntaake, gose nkogenda agari maki nonye engato tonyesari. Ee gaki. Ase ki? Buna ekero nkwanete ekeene kia Nyasaye kabisa iga na naki matiang'i ngonye tari gwa tari koboria, tingoaka kura. On a scale of one to ten.

Ah, chipromise nachi namoe ekura yare. Echipromise nachi chinyinge chia kobua ogokora. Eke. Chipromise akorwa chinyinge. Chinyinge sana chirochio. Ehe. Ai otoire aro. Nigo omonogeri bw'abagusii. Omonongeri bw'abagusii nkae obagateba ng'a gose matiang'i mara ritang'ani bagateba nsimba naende bachakire matiang'i inche tindamanya kamiri kamiri nang'o. Bono naende buna ase eite ekare gochia ime aria osana ime binge nto ri komanya. Bono aye buna oroche okorora kwago ng'o oraganie abe omonogeri? Bono iga. Omorongeri bono iga aro, inche ndoche ng'a bare gwancha ba oria ase eng'encho akarie ekerogo ekere naria, baye Simba, ndoche ng'a Simba no mwango are ase okona gotiri koyaya iga nonye ne ekaunti yaye iga akona kominyoka bwango bwango. Ekaunti ya toborani, Eh. Simba agoteba two term, Abagusii abange bare one term, eh? Eh. Bono naki rende aranogere Abagusii? Gose naki oroche amang'ana aye? Esimba nkoirana are abe, abe gwantamu, Simba nkoirana are, Simba nkoirana are. Simba nkoirana are ekeene kei. Eh? Simba tari gochia kogendera iga riga ng'a mpaka mpaka moiso. Ah, ah. Simba are ase matiang'i omogusi ominto buya. Eh. Eh. Ngokama are. Naende nare goteba ande onsi ase arandora nimaete nabo arandore etibi tinde amanya nonye tibi ki eye. Ehe. Eh, lakini nare komosaba aiche boronge togendere ase gwantamu. Simba ase gwantamu. Ee. Chingaki chitaraika ngocha are. Ngocha are kabisa. Kai. Simba ng'onye okobera omonyene Tutamu. Ensemo yaye okoirana Tutamu lakini aiche ase ase omongwana oyo ng'a nere matiang'i. Agwo rorio mbuya. Mbuya mono endugu. Aye ore Wantamu gose Tutamu? Inche ase Simba, Ntutamu. Iga Lakini ase president one term, ase Simba two term, ase president one term, ng'o gwakera bono one term? eh, one term Matiang'i. Okay. Matiang'i araba tari etebe? Naki ekoba? Onde bwensi nacha gicha akororekana buya. Eh. Inche nere ngwakera ekura gicha ting'akera omo president Ruto. Ere yaya? Ere tintaeti. Inki ekeneene Ruto akorire omonyorore omote ng'a ekero ki ngwatogoserete aa mono? Eh, ebinto akorire mono, eh, iga agotong'aina. Eh, ntwe abanto aba tore sika omanyete na toba togoaka chikura nk- ntosomete. Oise korigereria ekero ogocha gotoa amagenderero, igo bwente gotoa amagenderero aria aetigwe ase ebacheti. Egento keria kiaoroketigwe naki togoteba ng'a eke kiabeire, eke ngekorekane. Lakini titari orache ototebi ng'a nabaire elifu mia moja chigokora gasi gete chigokora gasi gete omonu bosa. Eki bono ogotong'aina. Gose korigereria ebinto ebinge mbirabekwa ase ebudget ebi tomanye ng'a ebi birobio bietire ngokorerwa tore. Naende oise korigereria obogima bw'omokenya na namaguta. Oise korigereria amaguta aye petroli, nere egosomba emesigo gocha ase chiduka, nere egokora kera egento chigari chigosomba, lakini bono ekero omanyete amaguta amentire esukari igo yamentire. Igo omotaka oria oise pi, takonyara kogora esukari gose takonyara konywa echae. Oise korigereria omong'ina nakaroka are kotamanyiri otari gochi nonya na ekonda. Iga akoimoka agende achie kogura esukari anyore esukari yaikire gose emia mbiri. Takonyara ekiagera tanyoreti mia mbiri echio. Kwende are kogora endagera mia mbiri echio nachio abwate. Are konyora esukari yarenge gose ne ekerasi totebe nsiringi hamsini nabo are konyara kogora nkebe emia. Omotorire bwe chibando obe siringi mia moja nabo akonyara gotonda omotorire oyo ase eng'encho nabwate mia mbiri echio. Lakini ase bono iga takonyara gotonda ase eng'encho kera egento kere igoro. Bono omonyanyore mobogorie epikipiki nkomotee chiliingi mia mbili ase engencho y'amaguta. Edistance eye kobwati ng'ai are kogenda gochia, tabwati besa echio itire namagoro orosire. Kwarorire? Nonya igo nonya nerito oketaragora ase engencho ege ente eke omwananchi ategemeete giakorire ki? Giakinire rigori. Oise korigereria eeh ase abagwasiri baye bono nkwane onye amang'ana aya akomoikera, abagwasiri baye babeire bagoferia. Ekero okorigereria egasi omowasiri agwente gokora tari koyekora, iga agendererete siasa, na mowasiri tari goaka siasa iga agokorera omwananchi amagenderero. Oise korigereria kera kere wizara iga eraire, oise korigereria ensemo y'oborendi, borendi mboiyo, abanto rero bagoitwa omorari, abana abake bakong'entwa, Ase engencho oborendi mbokorete ki? Mboiyo. Monto okofuatiria abagaambi aba nonye nase ebinyoro takoreti ki? Taiyo. Igo okororekana ng'a abagwasiri aba abaraire gasi teiyo bagokora nobokurume bagendererete. Bwarorire? Oise gocha ensemo ya obonyagitari, ensemo ya chinyagitari chiaito echire chinchafu, ewasiri eye y'abanyagitari egotenenerete afya. Taiyo. Eremo yaye ntoyerochi. Oise korigereria erimu chisemi abana abare para kera rituko. Abarimu bagotoma abana ka chibesa chitaiyo chita chita eserekari etamanyeti igo ewasiri eye ya erimu iga ekorete ki? Iga eraire. Igo bono abanto baferirie omoraisi na abanto abachorete batamaeti egasi bagokora ki? Bagokora. Ee inche nabo nare goteba igo. Bono ase a scale of one to ten. Moja mpaka kumi renge okoa Ruto eeh Ruto nche tindochi nki ndamoe ase eng'encho Eyemo mpaka ikomi. eh, neba eyemo mpaka ikomi Eyemo yamo. Eh, ndamoe eyemo Eyemo yokokomoa. eyemo yoka ndamoe eh. Now ore two term gose one term? Igo onde one term. One term ase ki? Obogima obo noroche buna twanekerete chipikipiki gokaga nkoni tore. Ehe. Eh, obogima bwakong'ire. Aya eh, Matiang'i atabeti ase eballot, nigo gwakire ekura, naki ekoba? Igo onde abe omonto onde bwensi omong'ao, gose ting'enda goaka ekura. Lakini tari Ruto. Ruto tingomoa kura yane. Igo Matiang'i natabe ase eballot lakini taba Ruto. Ruto tingomoa kura. Okay. I one term. Inki Ruto agokorete ekebe pi? Okong'iria obogima oroche amafuta bono iga, korwa amafuta twakarire nkonywera 86, bono iga akare 214. Eeh. Amanye korwa siringi isano na amafuta oichoire. Obogima rora nabwo akong'ina. Tokonyara komentereka ase amabibi 70 town, omonto agotira nokogora ogende etown. Eeh. Naki togoakana chibichi loan, chibichi abanyene tobwate naki tokorageria abana. Na abana ntobegete esukuru. Bobe sana. Yes. Okay. Ore one term gose two term? Igoro Tutam nsa wa Ntam. Ruto gwakera Ruto gwakera igoro. Ruto nere omorai. Ase ki? Ase eng'encho ebinto akorire nebinge kando na politics chunche tindi mwana siasa inche nomwanainchi o kawaida. Yes. Bono ebinto mbire akore totanyare gokana ng'a tarakora bono buna echiro ya kwagacha omoino iga abwo amaega iga abwo nere okwagacha egento Uhuru Kenyatta atakorete ase serikali yarure korwa mega etakorete. Stadium nigo twagachera are igoro iga iga, ebe international stadium, tokoenda togocha ompira buna intwe amashabiki, bono ekero agere timu ake ere kura. Matiang'i otenete? Eh? Matiang'i taiyo rende? Ekoba korogotiga abere ororo lakini ekura yane nagotebia ase ere ntutam. Ntutam.